מסכת שקלים, פרק א', משנה א', זאגט די משנה, באחד באדר, אין די ערשטע טאג פון חודש אדר, משמיעין רופט מען אויס על השקלים, בית דין רופט אויס אז אלע אידן זאלן ברענגען די שקלים, פארוואס פונקט א' אדר, ווייל פון ראש חודש ניסן, פון די ערשטע טאג פון חודש ניסן, דארף מען שוין ברענגען אלע קרבנות ציבור וואס מען ברענגט אין בית המקדש דארף מען שוין זיין פון די נייע שקלים, פון די נייע תרומה וואס מנעמט אראפ פון די שקלים פון די נייע יאר וואס אידן האבן געברענגט. פארוואס? ווייל עס שטייט אין די תורה זאת עולת חודש בחדשו ולחדשי ישנו, שטייט דא שטייט דא אפאר מאל די ווארט חודש, דרש'נט מען אז מען דארף מחדש זיין און ברענגען די קרבנות פון די נייע תרומה, און מען לערנט ארויס דא שטייט אין די תורה לחדשי ישנו, אין פרשת החודש שטייט אין פרשת בוא שטייט מראשון איר לכם לחדשי ישנו, אזוי ווי דארט איז ניסן רעדט מען דא אויך פון חודש ניסן, ממילא פון ראש חודש ניסן דארף מען אנהייבן צו ברענגען קרבנות פון די נייע תרומה, איז וועגן דעם א חודש פריער ראש חודש אדר רופט מען שוין אויס אז די עולם זאל ברענגען די קרבן די שקלים, די זעלבע זאך ועל הכלאיים, נאך א זאך טוט מען ראש חודש אדר, מען רופט אויס אז מענטשן זאלן אכטונג געבן ארויס צו רייסן די כלאיים, דאס הייסט מען האט געהאט אין מסכת כלאיים אז אויב א מענטש האט איינגעזייט א פעלד לאמיר זאגן א פעלד פון ווייץ און ס'איז דארטן אריין געמישט אביסל פון אנדערע מין דארף ער ארויס נעמען די אביסל פון די אנדערע מין, איז שטייט דא ביי תניא אז די שיעור איז אז אויב ס'איז דא א פערטל קו. אויסגעמישט אין א סו איז די אויב ס'דא ווייניגער ווי דעם איז נישט געפערליך אבער אויב ס'דא מער ווי א פערטל קו אויסגעמישט אין א סו דארף מען ארויסנעמען ווייניגער מאכן ארויסנעמען ס'זאל נישט בלייבן קיין פערטל קו אין א סו איז דאס רופט מען אויס א' אדר באטניר ברענגט נאך א פון רבי סייני אז דאס אלעס וואס שטייט מסכת כלאים דאס איז פארן איינזייען א מענטש האט געהאט ווייץ און ס'האט אריינגעפאלן א אנדערע מין איז מעג ער איינזייען אויב ס'איז נישטא א פערטל קו אין א סו אבער נאך וואס מ'האט שוין איינגעזייט ווען ס'איז איינגעזייטערהייט און דארט וואו עס איז צוגעוואקסן מוז מען אויסרייסן אפילו ווען ס'איז דא זייער זייער ווייניג, די טעם פון דעם איז ווייל יעדע מין פאר זיך איז דאך א מין וואס איז מותר, חיטים איז מותר און שעורים איז מותר, און די תורה האט געזאגט ווען דו זייסט איין ביידע צוזאמען איז עס אסור, איז נישט שייך צו זאגן אז ס'איז זייער ווייניג, וואס איז דאך ס'איז ווייניג? דאס האט די תורה גע'אסר'ט, ס'קען נישט בטל ווערן ברוב ווייל דאס האט די תורה גע'אסר'ט און ממילא נאכן וואס ס'איז שוין איינגעזייט איז איז. דארף מען עס נאכן עס האט שוין אנגעהויבן צו וואקסן איז נישט שייך צו זאגן ביטול, ס'וואקסט אביסל ווייץ און אביסל סארעם מוז מען עס אויסרייסן ווייל ס'גייט אריין פון איינס אין צווייטן. זאגט די משנה ווייטער, בחמשה עשר בואי, מען רעדט דא וואס טוט מען חודש אדר, די מסכתא רעדט פון מסכת שקלים אבער מען רעדט שוין וואס מען טוט חודש אדר רעכנט מען אויס אלעס וואס מען טוט די פופצנטע טאג פון חודש אדר דאס טוט די פורים פון מוקפים, פורים אין אין די שטעט וואס האבן ארום א חומה ממוצע שבעים און. קודם ווען עס האט מען געליינט מיט די געלע באקראכען און די שטעט וואס ארום גענומען מיט א וואנט פון ממוצע שיעור בנין און און די און צוויי משנ ס ארום משנה ג' גייט מען רעדן זאכן פון הלכות שקלים וואס מען האט געטוהן חמשה עשר ט ו אדר וועגן דעם רעכנט שוין די משנה דא אויס זאכן וואס מען האט געטוהן ט ו אדר און מסכם את הדרכים מען פאררעכט די וועגן ווי מענטשן גייען ואת הרחובות און די ברייטע גרויסע גאסן. ברייטע מענטשן די די די די פלאץ פון די מארק ווי מענטשן נעמען זיך צאם וואס דעיס דארף מען אנגרייטן ווייל באלד קומט שוין פסח וואס אידן קומען ארויף אויל הרגל זיין דארף עס זיין באקוועם צו גיין און מתניהו ברענגט נאך א פשט אז אויב איינער האט געהארגעט א מענטש בשוגג דארף ער דאך לויפן און אן א מקלט דארף דאך זיין די וועג באקוועם צו לויפן ווייל ס'איז דאך דא א חשש אז די גואל אדון די קרוב פון דעם מענטש וואס איז בטעות געהארגעט געווארן עט ווערן ווילד און עט יענעם נאכלויפן אים צו הארגענען. ממילא דארף ער קענען גוט אנטלויפן, דארף מען אנגרייטן אז די וועג זאל זיין באקוועם צו לויפן. נאך א זאך, בית מקוואות און מים, דאס הייסט די אלע זאכן נאך וואס איז שוין אריבער די ווינטער, איז די וועגן מיט די מארק די אלע פלעצער געווארן שווער צו גיין, איז יעצט האט זיך געענדיגט די ווינטער דארף מען עס מסדר זיין, די זעלבע זאך בית מקוואות און מים, די מקוואות פון די וואסער אויב איז געווארן דארטן אסאך בלאטע מאכט מען עס ריין, און אויב ס'איז געווארן ווייניגער זאל מען אריין ברענגען דארט וואסער, מען האט אינערלייגט דערצו אז מען קען צולייגן מים שאובים, אפילו יעדער איינער ווייסט אז א מקווה דארף זיין פֿערציק סו מ גשמים, רעגן וואסער, אבער אויב ס'איז דא רוב מ גשמים, רוב זענען גוטע וואסער, קען מען שוין צוברענגען מים שאובים, וואסער וואס מען האט פון א קעלער, אבער בתנאי אז מען גיסט עס נישט גלייך אריין אין די בור, נאר מען גיסט עס אין די זייט און ס'רינט אזוי אריין, דאס הייסט המשכה, מען איז ממשיך מים שאובים, מען גיסט עס אין די זייט און ס'פארט אזוי אריין אויף די ערד. פון די זייט און אזוי ווייל ס'איז שוין דא רוב מי גשמים קען זיך דאס מצרף זיין א געבונעם דאס האט מען געטון און נאך א זאך ועושים כל צרכי רבים מען טוט אלע זאכן וואס די רבים דארפן טון זאגט וואס עניו למשל דיני תורות פון געלט דיני תורות פון וועמען מען דארף הרג'נען דיני תורות פון מלקות אויסצולייזן ערכים חרמים הקדשות געבן צו טרינקען פאר א סוטה פארברענען אפאר אדמו ר און בארן די אויער פון א. עבד עברי, ריין מאכן א מצורע, אויף מאכן די אלע וואסער, די בורות פון די וואסער וואס איז געווען פארמאכט א גאנצע ווינטער, יעצט קומט די עולי רגלים זאל מען עס אויף מאכן, אלע זאכן וואס מען דארף, וואס די רבים דארפן האבן, נאך א זאך און מציינין את הקברות, מען מאכט א ציון, א סימן, אויף די קברים, אז די כהנים וואס גייען און מענטשן וואס גייען מיט, אפילו ישראלים אבער זיי גייען מיט פייערס וואס זענען טהור, זאלן וויסן נישט בטעות ארויף צו גיין אין די פלאץ און זאלן טמא ווערן. וויאזוי מאכט מען א ציון? מען גיסט אויף דעם סיד, מען לאזט עס אויף און מען גיסט אויף דעם סיד, און אזוי איז עס א גוטע סימן. אין די ווינטער וואס עס רעגנט ווערט עס קאלער, דארף מען עס יעצט איבערמאכן נאכאמאל. און נאך א זאך, ויוצאים, די שלוחי בעלזן גייען ארויס, אויף אלע כלים, אויך אויף די כלים, דאס הייסט אפילו ערשטע טאג פון אדר האט מען שוין אויסגעריסן אז מען זאל אויסרייסן, יעצט גייען זיי אליין ארום, און זיין מוהרא די מענטשן האבן עס נאכנישט געטון, ביז מען האלט שוין די פופצנטע טאג פון אדר גייען זיי אליין ארום, און אכטונג צו געבן מען זאל עס טון.